OK, so heddi ni'n mynd i creu game drysfa yn Scratch. Felly dyma beth mae Scratch yn edrych fel os chi heb gweld e o'r blaen. Um, yr peth cyntaf chi eisiau gwneud os chi eisiau uh, gwneud popeth yn Cymraeg, chi eisiau newid y iaith trwy gwasgu ar y botwm i fyny fan hyn. A wedyn dewis Cymraeg. Nawr bydd popeth ar y sgrin yn Gymraeg hefyd. Um, felly, dyma beth mae Scratch yn edrych fel, fel nes i dweud. So, draw fan hyn lle mae'r cymheriad yma, dyma'r sgrin lle bydd popeth yn digwydd. um, o dan y sgrin, mae gennych chi pob cymeriad bydd yn rhan o'r gemau. Um, mae gennych chi'r cefndir fan hyn, y llwyfan a'r cefnlenni, mae'n dweud. Um, a wedyn, Yn y canol fan hyn, dyma lle ni'n gallu rhoi'r um, cyfarwyddiadau i gyd, so y blociau ni'n gweld ar y chwyth yma, a ni'n rhoi nhw mewn trefn a byddai'n cael mas y cyfarwyddiadau fel ni'n dweud wrth nhw. Um, yn y trefn ni'n rhoi nhw. Felly, ar y chwyth, dyma'r uh, blociau i gyd. So, fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n um, colour-coded, so mae'r lliw glas tywyll, Popeth i wneud gyda symudiad. So pethau fel symud dig cam, troi, uh, mynd i sefleoedd gwahanol. Mae gennych chi rai porffordd sydd yn uh, newid sut mae pethau'n edrych. So byddai'n newid sut mae cymeriad yn edrych. Mae'n gallu dweud pethau, dweud helo ac yn y blaen. Um, newid cefndir ac yn y blaen. A wedyn mae llwyth o pethau arall, so sain, digwyddiadau yn un pwysig, sydd yn penderfynu pryd mae pethau yn digwydd yn y gêm. um, rheoli, so oeddwn ni'n ailadrodd camau um, ac yn y blaen. Synhwyro, so sut mae pethau'n gallu synhwyro. Um, os mae'n cyffwrdd o rhywbeth fel ochr y sgrin neu um, cymeriad arall. Pethau mathemategol, a gyfer wneud penderfyniadau yn dibynnu ar os, os mae rhywbeth yn wir neu ddim. Uh, newid yna, byddwn ni'n trafod hwnna bellach A ti diwedd y game. A wedyn chi'n gallu creu blociau eich hunan, ond mae'n ddim wneud hwnna heddiw. So dyma beth mae Scratch yn edrych fel. Um, felly beth ni'n gwneud, fel nes i ddweud, yw creu game drysfa. So peth cyntaf ni'n gwneud yw dewis cefnder fi'n credu. Neu yn gyntaf, gan dileu y cath. So, os chi eisiau dileu cymeriad o'r game, jyst gwasgu ar y croes Nesaf um, i'r cymeriad lawr y gweilod. OK, so mae'r cath wedi mynd. A dwi'n mynd i creu gêm drosfa yn y gofod. So dwi'n mynd i dewis cefndir ar gyfer y gofod. Felly yn y rhan llwyfan o'r gweilod ar y dde, os chi'n gwasgu ar dwiswch gefnlen, chi'n gallu dewis o amrywiaeth ohonyn nhw. Fi wastad yn dewis stars. A reswm wedi dewis hwn ar gyfer y maze yw mae'n bwysig bod chi'n dewis un sydd ddim gyda'r yr un lliwiau yn y cefndir a'r waliau chi'n mynd i'n rhoi yn y gêm. Felly, pan fi'n creu y waliau ar gyfer y drysfad nawr, mae rhaid bod yn lliw sydd ddim yn rhan o'r cefndir ei hunan. Neu byddai'n um, cymlethu pethau. pan mae ma, ma, um, Sprite yn ceisio synhwyro os mae wedi cyffwrdd ar wal neu ddim. Felly, pan ni eisiau um, addasu'r cefnir, peth cyntaf chi eisiau gwneud yw gwasgu'r botwm. So, fi wedi gwasgu'r cefnau ni yn y top fan hyn, ac os chi eisiau addasu unrhyw beth, gwasgu ar trosi i vector. Mae hwnna'n gwneud pethau um, lot yn haws os chi eisiau addasu'r uh, pethau a sut mae pethau'n edrych yn Scratch. So fi wedi gwasgu fe, nawr mae'n gweud trosi i didfap. So, ni'n gwybod bod e'n haws i addasu na. Um, so beth ni'n mynd i wneud yw rhoi'r walydd mewn. Uh, fi'n mynd i dewis, so fi dewis ar y llinell. A'r lliw fi'n mynd am, So os gallu addasu rhain i ffeindio'r lliw chi eisiau. Fi'n mynd am lliwiau Star Wars fi'n credu. So ti am yna. Challu newid pa mor trwch, trwchus yw'r um, llinellau hefyd. Ok, yn credu bod hwnna'n digon. Felly, os chi eisiau ychwanegu llinell i'r gêm, chi sy'n gwasgu a llusgo. Nawr, un tip fach i, hon, i chi yw, um, os chi'n dal lawr shift pan chi'n neud hwn, mae'n cadw'r llinell yn perffaith yn syth. Os chi ddim yn mynd Chi'n mynd unrhyw le. So mae'n gallu mynd ar onglau o 45 gradd. So fi'n mynd i wneud llinell i fan hyn. A wedyn, gan i just wneud drysfa syml iawn. Gyda tri llinell. Oops. OK. A gallwch chi wneud un lot fwy cymhleth os chi eisiau. Fi jyst yn gwneud un syml am heddiw. So fi wedi creu'r cefndir. A nawr fi'n barod i achwanegu'r cymeriad cyntaf. So gewn ni achwanegu cymeriad, neu ciplun yw'r enw ar gyfer sprites yng Nghymraeg. So os fi eisiau achwanegu ciplun, Pan ych chi'n rhoi'r uh, llygoryn dros y uh, icon yma, mae'n rhoi dewis chi. Chi'n just dewis un o'r llyfrgell sydd yn bodoli yn barod yn Scratch. Um, chi'n gallu peintio un eich hunan, gwasgu un ar hap, neu llwytho llun eich hunan i fyny. So gallwch chi lawr lwytho llun o'r we, a wedyn llwytho fe i fyny trwy defnyddio'r botwm yma. Ond fi jyst mynd i dewis un o'r uh, llyfrgell yn barod. Felly, fi eisiau un i sy'n ymwneud gyda gofod, so os fi'n rhoi gofod mewn. Oce, okay, so mae rhain yn... Fod fi'n mynd Saesneg, space. So gallwch chi ddewis o'r Opsiwn ail y top, neu gwasgu a typio mewn rhywbeth yn ymffodus yn Saesneg uh, yn y search bar fyna. So, fi'n mynd i cael... Pwy fi'n mynd i cael? Fi'n cael Ripley. So mae Ripley yn mynd i gorfod cyrraedd diwedd y maze, y drosfa. So, Ar y foment, gallu gweld bod e'n rhy fawr. Bydd ddim yn gallu mynd rhwng y wal waledd yma. Felly, digon syml i newid hwnna. O dan y sgrin, oherwydd mae Ripley wedi dewis, fi'n gallu addasu y maint. So dyna yw 100 y 100. Os i'n mynd hanner o'r maint, 50. Dal ychydig yn rhy fawr. Falle 35. Ie, yeah, bydd hwnna'n iawn. So mynd i roi e fan hyn. Nawr, ni wedi gwneud popeth sydd angen ar gyfer y cefndir a'r ddrasfa. Beth sydd angen i wneud nawr yw gweud wrth Ripley sut i ymddwyn. So pan ni'n rhoi cyfarwyddiadau y blocau yma, yn y lle yma ar gyfer Ripley, a fi'n gwybod fi'n rhoi e ar gyfer Ripley oherwydd mae fe wedi ei um, uwcholeuo fan yn glas, ac chi'n gweld y llun ohono fe yn y cornel. Os o'n i'n rhoi cyfarwyddiadau i'r cefndir neu'r gêm gyfan, fel chi'n gallu gweld, mae rhoi hyn wedi uwcholeuo'n glas, a mae'r llun fyna. Ond fi eisiau rhoi cyfarwyddiadau i Ripley. So newch yn siŵr bod chi wedi dewis Ripley. neu'r cymeriad chi eisiau uh, rhaglenni. A wedyn, gawn ni ddechrau trwy. A fel arfer, y bloc cyntaf chi wastad yn rhoi yw pan fydd y banner wyrdd wedi ei glicio. Gwnes ni rhaid yn fwy na seis. So, fel chi'n gweld ar ben y sgrin fan hyn, mae gennych chi banner wyrdd a bloc, neu bottom aros. So dyna sut chi'n rheoli pryd mae'r game yn dechrau neu yn stopio. So mae gen i'r pan bydd dan wedi, wedi clicio, a mae'r blociau yn ffitio fel jigsaw. So os ni eisiau gweud pan fi'n gwasgu barn gwyrdd, mae fe'n mynd i symud. Wedyn, byddwch chi'n rhoi bloc symud dig cam i mewn. Pan fi'n gwasgu hwn, byddwch chi'n gweld bod Ripley yn symud dig cam, credu i'r dde. Lle a pob tro fi'n gwasgu fe, chi'n gallu gweld bod y blociau yn goleu i fyny pob tro fi'n gwasgu fe. Mae'n jyst yn dangos bod e'n y blociau yna yn redig a bod e'n neud y cyfarwyddiadau hynny. Felly, beth fi eisiau i Ripley wneud ar ddechrau'r gêm? Wel, fi wastad eisiau fe yn gyntaf i, i mynd nôl i'r safle ddechrau. Felly y bloc sydd angen arni yw mynd i y safle hwn. Nawr, os chi'n edrych ar y bloc yma, mynd i X, wedyn mae rhif a Y a rhif arall. Pob tro fi'n symud e ar y sgrin, mae rhif yna yn newid. Felly mae'n ymateb i ble bynnag chi'n rhoi y cymeriad ar y sgrin. Felly, os fi eisiau fe i mynd fan hyn pob tro, fi'n rhoi fe lle ar y sgrin fi eisiau fe mynd, a wedyn Cymryd y bloc, a mae'n rhoi'r rhifau i mewn drosto chi. Chi yn gallu addasu nhw, ond fi'n mynd i just gadle fel mae fe. So pob tro fi'n gwasgu'r banner wyrdd nawr, mae Ripley yn mynd i mynd nôl. Peth cyntaf mae'n neud yw mynd nôl i'r safle yna. Okay. A wedyn, beth ni eisiau fe wneud ar ôl hynny? Wel, ni eisiau fe i symud. Ond oherwydd mae pawb yn defnyddio iPads

Os mae'n ei ond yn neud hwnna unwaith, ti'n gallu gweld bod e'n pwynt y tuag at a pwynt y llygoden. Ond mae'n symud, ond oherwydd mae fe ond yn ei unwaith, mae'n stuck. Pob tro fi'n gwasgu'r barn gwyrdd, mae'n mynd nôl i fanna a wneud yr un peth. So, beth ni eisiau ei wneud yw i ail-adrodd y camau yma. Os os ni eisiau fe ail-adrodd rhywbeth, a ni eisiau fe wneud e am byth. Ni ddim eisiau fe ond wneud e deg gwaith neu pimp gwaith, ni eisiau fe wneud e trwy'r amser. Felly mae bloc am byth yn y blociau rheoli, so y blociau um, felly oren golau, mae'n rhwng oren a melin. So fi'n rhoi ambyth i fewn, a wedyn rhoi'r blociau tu fewn i'r ambyth. So nawr, mae fe'n dilyn y pwynt llygoden o gwmpas. So mae fe'n bach yn fawr am y gap na. Felly dylen ni fe llai o size eto. Felly, ni'n cael symudiad yn gywir. Mae'n mynd yn eitha gyflym. Dwi'n mynd i rafu fe lawr trwy symud

Oce, okay, mae hwnna'n well. Felly, un problem sydd ni, yw mae fi'n gallu mynd trwy'r waliau. Ac mae hwnna ddim yn peth dda os chi'n mynd i just twyllio'r gêm. Felly mae rhaid i ni rhaglennu'r uh, Ripley i ymateb. Os mae fe'n cyffwrdd ar waliau, y lliw melyn yma, Wedyn mae'n mynd nôl i'r dechrau. Neu chi'n colli'r gêm. Lan i chi beth chi'n neud. Fi jyst mynd i gosod ail osod e'n nôl i'r dechrau. Felly, os ni eisiau gweld os mae rhywbeth yn cyffwrdd a rhywbeth arall a wedyn ymateb iddo fe, mae angen defnyddio bloc os yna. Felly, yn rheoli eto, gallu gweld y bloc yma os yna. A Mae'n edrych yn debyg i'r bloc am byth, a mae twll fan hyn, mae gap ar gyfer blociau eraill, ond hefyd mae yna gap fan hyn gyda siap wahanol. Nawr, y ffordd mae hwn yn gweithio yw, os mae rhywbeth yn wir, yna gwneud rhywbeth arall. Neu, os mae, os mae rhywbeth yn wir, yna gwneud rhywbeth. Felly, er enghraifft, ni eisiau fe i synhwyro os mae fe'n cyffwrdd â'r lliw melyn yma. Felly mae cyffwrdd yn fath o synhwyriad. So ni'n mynd i'r blociau synhwyro. A chi'n gallu gweld, os mae'n cyffwrdd â lliw, ac ar y funud mae'n gwyrdd, felly os fi'n gwasgu ar y lliw, chi'n gallu ddefnyddio'r um, beth ni'n gael ink dropper i ddewis y lliw chi eisiau. Felly, os mae'n cyfrda'r lliw, yna, mynd nôl i llun nath y dechrau. So, os fi'n just dyblygu, so ti'n, os fi'n A fe glicio, a wedyn yn gweld chi dyblygu, chi'n gallu just copio'r blog. Fi eisiau fe mynd nôl i lle nath e dweud hynny. Nawr, mae chi'n sylwi, fi methu rhoi hwn o dan yr ambyth, oherwydd bydd e byth yn cyrraedd y bloc yma. A mae mis mynd i ailadrodd beth sy'n ti fewn i hwn. A hyn oed, os ydyn ni'n rhoi e ar ddechrau, so gweud os ydyn ni'n rhoi e fan hyn, problem sydd â chi wedyn yw byddai'n, pan ni'n gwasgu'r barn yn gwrs, mae'n mynd i clic checio, A wedyn mae ond yn gwirio unwaith os mae fe'n cyffwrdd â'r lliw. Felly, mae rhaid ni fe cael y cymeriad i ailadrodd. Mae fe wastad yn gwirio, ydw i'n cyffwrdd â'r lliw yma? Os mae fe yn, wedyn mae'n mynd i mynd nôl i'r lle greiddiol. So nawr mae fe tu fewn am byth. Fel chi'n gallu gweld, pob tro fi'n cyffwrdd ar melin, mae fe'n mynd nôl i'r ddechrau. Okay. Felly, dim ffordd i Ripley fynd trwy'r wal. Rhagor. Nawr, mae gym yma'n digon hawdd. Os ni jyst yn arwain Ripley trwy'r uh, drasfa, mae'n mynd i cerdded diwedd yn digon hawdd. Felly mae'n rhaid ni gwneud un bach yn fwy gymleth trwy ychwanegu rhywun sy'n mynd i um, dilyn Ripley ac eisiau ei ddal. Felly, ni angen cymeriad newydd. So os ni'n dewis gorlun arall. Um, falle bod rhywbeth yn space fi'n gallu dilyn. O, oh, key. So mae gall dot dilyn Ripley. So eto mae dot bach yn rhy fawr. So mynd i addasu'r maint. Lle 40. Ie, yeah, mae'n ffain. A fi'n mynd i rhoi dot tu ôl i lle mae Ripley yn dechrau. Felly, beth ni eisiau i ddigwydd yw, falle, ar ôl bach o head start, falle un neu ddoeliaid, mae dot yn dechrau mynd trwy'r drysfa, hef fynd trwy'r waliau. A ni'n mynd i wneud i fe wneud hwn yn, yn automatic. Felly, os fi eisiau rhaglenni dot, rhaid i fi wneud yn siŵr bod fi wedi uwcholeuo dot cyntaf yn lle Ripley. A mae chi'n gweld mae cod i mynd oherwydd does dim cyfarwyddiadau ar gyfer dot ar hyn o bryd. Ond mae'r cod Ripley dal fanna os chi'n gwasgu dot arno fe. So peidiwch y becsos, mae fe gyd i mynd. Mae fe just cyfarwyddiadau personol Ripley, nid cyfarwyddiadau dot. Felly, beth ni eisiau dod i wneud yw mynd trwy'r rhysfa fel hwn, jyst yn dilyn y, y llwybr. So peth cyntaf, os chi'n cofio, ni eisiau pan fod y game yn dechrau, pan bydd y banner gwyrdd wedi clicio, Ni'n ychwanegu y bloc Mindy. So wedi rhoi e lle fi eisiau fe i ddechrau. Mindy ar ddechrau. A wedyn, beth mae dot yn ei wneud yw, yn gyntaf, symud i'r cornel dde ar y gweilod. Felly, y ffordd fwyaf hawdd i wneud hwn yw llusgo dot lle chi eisiau fe fynd. Wedyn, Cymryd bloc llithro. So mae hwn jyst yn mynd i llithro o lle oedd e, sef lle oedd e'n dechrau, i'r lle newydd, fi newydd rhoi fe. So os fi'n gosgu gwyrdd nawr, a chi'n gweld mae'n mynd yn eitha gyflym. Os chi eisiau arafu fe lawr, newid faint o eiliadau mae'n mynd llithro am. Ond mae'n cymryd fwy o amser i llithro. Mae'n mynd digon o amser i Ripley osgoi. Ond un peth sydd yn problem yw, mae fe'n dechrau ar yr un pryd. Os nad chi'n gyflym iawn yn symud y llygod yn ei lawr yn hyn, bydd e'n dal chi yn syth. Felly, beth ni eisiau gwneud yw uh, cael dot i aros ar y ddechrau am un neu ddwy eiliad. So, o fewn rheoli, mae bloc aros un eiliad. Felly gawn ni wneud dwy eiliad. O. Na, chi wedi gweld hwnna, nath e aros lle oedd e cyn mynd nôl i'r dechrau. A reswm yw, dyna beth fi wedi dweud wrtho fe i wneud. Ond, os ni'n aildrefnu hwn, mynd nôl i ddechrau a wedyn aros doiliad cyn llithro. Nawr mae'n mynd nôl i ddechrau, aros doiliad a wedyn llithro. Iawn, so unwaith mae wedi cyrraedd y diwedd, So cornel dde ar y gwaelod. Nawr ni eisiau fe i mynd i fyny, oed ar draws i'r chwith, i fyny ac yn y blaen. So, y lle nesaf fi eisiau fe i fynd, i fyny fan hyn. So, fi'n rhoi fe yn y lle cyntaf, o wedyn gymryd bloc llithro newydd. Ac eto, rhoi fe yn y lle Cymryd y bloc. Ac ys yn wneud hwn am y holl llwybr trwy'r drysfa. So pob trwy mae'n newid y lleoliad yn y blociau. Os mae hwn ddim yn gweithio i chi, gwirio bod y rifau ar y blociau yn, yn wahanol, bod e ddim yn yr un lle. Falle fi eisiau mynd bach yn fwy

Felly, gan i arafu fe. Mae'n lan i chi gallu chi addasu hon fel chi eisiau. Um, so, yr un rai hir iawn, falle pedwar eiliad doedd yn ôl, neu tri.

Felly mae gennym ni cymeriad, a mae ci'n chaso cymeriad o gwmpas y drysfa. Yr hyn peth yw, os mae fe'n cyffrodd ni, dim byd yn digwydd. Oherwydd, does neb yn... Wel, ni heb gweud wrth unrhyw un i gwirio os maen nhw'n cyffrodd ei gilydd. Felly, os ni'n mynd nôl i Ripley, Gan bod e yn barod yn uh, gwirio os mae'n cyffwrdd o wal, gallu e hefyd gwirio os mae'n cyffwrdd â dot. So union yr un blocau eto, os yna, ond ni'n mynd i roi e tu fewn fel hwn. Os ni'n rhoi fe'n fyna, bydd e ddim yn gweithio. Bydd hwnna ond yn gweithio os mae fe'n cyffwrdd o'r lliw melin, ac wedyn mae'n mynd nôl i ddechrau a gwirio os mae'n cyffwrdd â dot. So ni eisiau fe wneud y ddwy. So mae'n pwyntio, mae'n symud, mae'n gwirio yr un cyfrif wel, mae'n gwirio yr un cyfrif a dot. Os ni'n rhoi y bloc nesaf fan ymlaen. So mae'n gweud cyffwrdd pwynt y llygoden. O'ch chi addasu fe i cyffwrdd dot fyna. Os mae'n cyffwrdd y dot, um, gallwn ni wneud falle

A wedyn falle bydd angen chi sgrolio i lawr tyma'n bach. Aros y cyfan. Aros... O'n nhw am y gael ar y bloc yma'n stopio y cyfan. Sa'n hoffi aros y cyfan. Ond, aros y cyfan. Newch yn siŵr bod chi roi e o fewn yr os yma. Mae'n dweud rhywbeth wyn ar y cyfan. Felly, os mae'n ci yn cyffwrdd y fi nawr, so dwi'n as yn unig dyfa fe. Mae'n gweud hwnna, a mae game yn stopio. Gwych, so gyd sydd angen ei wneud nawr yw rhoi rhywbeth ar diwedd y drosfa. Fel, os mae Ripley yn cyffwrdd ar um, peth yma, mae'n gweud da iawn neu ie i ni di ennill y gêm. Felly, Can i ffeindio rhywbeth cliplin arall ar, i roi ar y diwedd? Space mewn space. Um, Felly mynd i'r rocket ship. Eto, mae'n edrych yn bach yn flir os mae'n mor fawr. Gan i'n rhoi e 30. Mae'n gallu ffitio'n dda o fewn brasfa. Felly, dylech chi gallu gweithio mas sut i wneud hwn nawr. Yr union yr un peth, os mae'n cyffwrdd y dot, ond trwy yma, ni eisiau cael os mae'n cyffwrdd â rocket ship. Felly, os chi'n dde clicio ar y os a dyblygu, nawr mae gen i copi union o beth oedd y blociau yna yn wneud. Ond trwy yma, Ni ddim eisiau fe i fod yn os cyffyrdd dot, os cyffyrdd rocket ship, a ni ddim eisiau gweud o na, hel mae di ennill, ni di colli. Felly, yay. Gallwch chi gweud unrhyw beth chi eisiau, dim dychymeg dy fi bore yma. Um, a wedyn aros y cyfan. Falle chi eisiau fe dim ond wneud un eiliad. Er bydd y ci dal yn jaso chi yn y dwy eiliad yna. Ond, gan i wirio bod hwn yn gweithio te. So os fi'n peidio â chyffrodd ar y waledd. Mae'n gweud yei, a mae gêm yn stopio. So dyna ni, chi wedi creu game dresfa syml yn Scratch.